Salam mähriban ildeşler, mähriban doganlar. E, bu gün biz size siziň bize beren soraglaryňyz esasynda aýratyn bir wideo taýynlamagy planladyk diýip biz size Instagram hasabymyzda duýdurdyk we bize gelen soraglaryň esasynda biz siziň bize beren soraglaryňyza jogap bermäge synanyşarys. Bitcoin näme, kim döretdi we nädip beýle meşhur boldy diýip sorapdyrlar. Ilki bilen biz Bitcoine düşünmezden öň Pul näme? Biz puluň ilki bilen jogabyny bereliň. Taryhda adamlar alyş-çalyş eden ýagdaýlarynda öz aralarynda barter usulyny ulanýardylar, sebäbi o wagt pul diýilýän düşünje ýokdy. Barter usuly näme diýmek? Meselem, mende diýeli bir halta un bar, sizde-de bäş kile et bar, öz aralarynda alyş-çalyş edýärler. Ýa-da mende bir kile alma bar, sende bir kile apelsin bar bolsa, bular arasynda alyş-çalyş edýärler we netijede barter usuly bilen söwda gatnaşyklary dowam edýär. Belli bir wagt soň adamlar Bu ýagdaýyň kynlygyna göz ýetirip, bir töleg guralyny oýlap tapalyň diýdiler we o wagtlar balyk bloklary, deňizden çykýan balyk bloklaryň gabyklaryny ýa-da balyk bloklaryň özlerini pul hökmünde ulanyp başladylar we bulam belli bir wagt soň ulanyşdan galdy. Adamlar bu gezek magdan pullaryny ulanyp başladylar, ýagny kümüşleri we altyn teňňeleri magdan pullary söwdanyň alyş-çalyş meselesi üçin ulanyp başladylar. Bu hem bir ýerden başga bir ýeri, meselem, töleg edilen wagty bir ýerden başga ýeri daşamak kyn bolandygy sebäpli bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylda Amerika, amerikan hökümeti, hökümeti we şeýle-de Merkez banky şeýle karar alýar, geliň adamlar biz bir bir banknot oýlap tapalyň, bir banknot oýlap tapalyň diýler, ne banknot Ýüz dollarlyk banknot meselem şu elimdäki. Banknot oýlap tapalyň diýdiler we bu banknotlary biz altyn pul ýerine ulanalyň, rezerw pul ýerine ulanalyň, sebäbi altyny ýa-da kümüşi bir ýerden başga ýere daşamak kyn diýdiler. Altyn pul hökmünde ulanyp başlady. Ýagny şuny diýdiler, siziň eliňizde näçe altyn bar bolsa, Öz halkyna-da şeý diýdiler, dünýä halklaryna-da şeý diýdiler. Siziň eliňizde näçe altyn bar bolsa, siz bize beriň, bizem size şu banknotlardan bereli diýdiler. Ýagny näçe altyn bar bolsa, şonça-da dollar bardy. Ýagny bu diýmek, dollar isleýşleri ýaly Peçat edip bilenoklar. Bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýyllara gelnende, altmyş dokuz ýetmişinji ýyllara gelnende, döwrüň hökümeti şeýle karar aldy, men mundan soň diýdi, näçe altyn bar bolsa, şonça banknot öndürmek ýa-da dollar öndürmek ýerine men isleýşim ýaly dollar öndürjek diýdi. Meňki dälmi dollar diýdi. Dollar mende bolandygy sebäpli men isleýşim ýaly öndürjek diýdi we şol ýyllar bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýyllardan soň altyn bilen Dollaryň arasyndaky bag gopdy. Bu nämä sebäp bolýar? Bu adamlaryň arasynda aýlanyşykdaky dollaryň känelmegine sebäp bolýar. Bulam puluň hümmetiniň gaçmagyna we inflýasiýa sebäp bolýar. Bu inflýasiýa-da dünýäde ykdysady krizise sebäp bolýar. Bu iki müň sekize çenli birnäçe ykdysady krizisler bilen geldi we iki müň sekizinji ýylda dünýäde iň uly krizisleriň biri boldy, Amerikada müňlerçe adam öz öýüni, öz elindäki puluny we hümmetli zatlary ýitirdiler we iki müň dokuzynjy ýylda, edil krizisden bir ýyl soň, Satoşi Nakamoto lakamly şahs, şahs ýa-da şahslar, men muň bir şahsdygyna ynanamok dogrymy aýtsam, bu, Satoşi Nakamoto diýilýän topar Bitcoin-iň White Paper-ni, ýagny makalasyny çap etdiler, neşir etdiler internet ulgamynda we şol ýyllarlardyr ýyllardan bärem internet ulgamynda elektron pul diýilýän, ýagny Bitcoin aslynda bir elle tutulýan zat däl, Bitcoin diýilýän zat ol bir logo bardyr, şu ýerde görýän logaňyz, bu aslynda bir simbol. Bu aslynda bitkoin diýilýän el bilen tutulýan, göz bile görülýän zat däl. Ol blokçeýn ulgamynda aýlanýan elektron pul. We bu elektron puluň mukdary belli. Ýagny dollar ýaly isleýişleri ýaly peçat edip, peçat edip bolanok. Muň sany 21 million sany. Ýagny dünýäde jemi 21 million sany bitkoin bolmaly. Bu 21 million sananyň şu wagta çenli 18,5 milliondan gowragy Eýýäm tapyldy, bar. Iň soňky bitkoin bolsa iki müň bir ýüz kyrkynjy ýylda öndürilmegi, ýa-da iki müň bir ýüz kyrkynjy ýylda çykarylmagy planlanýar. Bir bitkoin ýüz million bölejiklere bölünýär. Bularyň her bir bölegine-de satoşi diýilýär. Siz isleseňiz, bir dollarlyk, üç dollarlyk, on dollarlyk hem bitkoin alyp bilýäňiz. Ikinji soragymyz Bitcoin mining ýagny Bitcoin magdançylygy näme we o barada o proses barada bize gürrüň beräýseňiz diýipsiňiz. Hökümetleriň ulanýan pullary dollar ýa-da manat ýa-da TL ýa-da rubl tapawudy ýok. Hökümetleriň ulanýan pullaryny hökümetiň özi print edýär ýa-da peçat edýär. Bitcoin nirden çykýar onda? Bitcoin ýörite çykarýan Bitcoin magdançylary bar. Elbetde olaryň elinde pil ýa-da kätmen ýa-da daş gazar ýok. Olar ýörite kompýuterleri ýa-da kompýuterleriň wideo kartlaryny ulanmak arkaly bitkoinleri çykarýarlar. Çylşyrymly matematiki problemalary çözüp täze bloklar tapylýar we bu bloklar blok zynjyryna goşulýar. Her gezek bloklar tapylanda bolsa birnäçe bitkoin emele gelýär. Her blok tapylanda, her on minutda bir blok tapylýar ortaça we her blok tapylanda-da birnäçe bitkoin emele gelýär we bu bitkoinler blogy tapan magdançylara sowgat hökmünde paýlanýar. Indi sorag, näçe, her blok tapylanda näçe bitkoin döreýär? Her dört ýylda bir Bitkoin ýarlanmasy diýip bir waka bar. Muňa iňlisçe aýdamyzda Bitkoin Halving diýilýär. Meselem, iki müň dokuzynjy ýyldan iki müň on ikinji ýyllar arasynda her blok tapylanda elli Bitkoin sowgat berilýärdi magdançylara ýa-da bloklary tapýanlara. Iki müň on ikinji ýyldan iki müň on altynjy ýyla çenli ýigrimi bäş Bitkoin, iki müň on alty iki müň ýigrimi nji ýyla çenli On iki ýarym bitkoin iki müň ýigrimiden iki müň ýigrimi üçünji ýyla çenli alty bütin ýüzde ýigrimi bäş bitkoin sowgat hökmünde magdançylara berilýär. Iki müň dokuzynjy ýylda adamlar gönümel öz elindäki kompýuterleri ulanmak arkaly, elindäki kompýuterleriň CPU-syny, ýagny prosessoryny ulanmak arkaly bloklary tapyp bilýärdiler we birnäçe günüň dowamynda ýüz bitkoin ýalak sowgat alyp bilýärdiler. Ýöne häzirki ýagdaýda bitkoin tapmak adamlaryň köp magdançylaryň işe goşulmagy bilen bilelikde bitkoin tapmak has kyn. Muň üçin ýörite wideo kartlary bolan GPU-sy bolan ASIC apparatlar ulanylýar. Bu ASIC apparatlar kompýutere USB salynýan ýerden salynýar, fleşka salynýan ýerden we birnäçe ýerlerde şu wagt ýörite fermalar bar. Kompýuter fermalary bularyň maksady bitkoin tapmak. Ýagny şol bloklary tapmak. Onda bitkoin magdançylary iki ýerden pul gazanýar. Birinjisi bloklary tapyp bereni üçin bitkoin mehanizmasy oňa sowgat berýär. Blok her blok tapylanda bu birinji gazanýan ýeri bitkoin gazanýar. Ikinjisi hem bir nokatdan bir adresden beýleki adrese bitkoin ýa-da beýleki kriptowalýutalary geçirip berende komissiýa alýar. Ýöne bu komissiýa banklaryň alýan komissiýasy ýaly kän däl. Meselem siz Bir milliard dollaram geçireniňizde iki dollar, üç dollar ýalyja komissiýa alýar. Bu elbetde banklara garanda gaty az mukdar. Bitcoin'den başga haýsy kriptowalyutalar bar we olaryň ähmiýeti we görnüşleri diýip sorapsyňyz. Bitcoin'e Bitcoin diýýär. Ýöne Bitcoin'den soňky çykan ähli kriptowalyutalar şu wagtda çenli çykan ýa-da mundan soňky çykjak ähli kriptowalyutalara alternative coin Ýa-da gysgaldyp aýtsak, Altcoin diýýäs. CoinMarketCap diýip bir saýt bar, aslynda şu ýerden täze çykan altkoinleri, altkoinleriň häsiýetlerini, ähli maglumatlary CoinMarketCap saýtyndan görüp bilersiňiz. Altkoinleri ýa-da bitkoini, umuman kriptowalýutalary iki bölege aýyrmagy has dogry görýän. Aşa hereketli koinler, bulara volatil koin diýilýär, bitkoin ýalak. bahasy beýgelip peselýär dowamly. Bu tarapda-da stable koinler bar. Stable koinler durnukly koinler. Meselem, 1 dollar mydama 1 USDT-a deň, ýagny Tether, meselem, bulara mysal hökmünde berlip bilner. Sizem belläp geçdiňiz, käbir kriptolara koin, käbirlerine bolsa token diýilýär. Bularyň arasynda näme tapawut bar? Gaty gowy sorag. Coin bile tokeniň arasynda şeýle tapawut bar. Coin diýilýäni eger özüne degişli blokçeýn bar bolsa, öz blokçeýni bar bolsa şol kriptowalýutaň, muňa coin diýilýär. Eger öz blokçeýni ýok bolsa, başga biriniň blokçeýnini ulanýan bolsa, muňa-da token diýilýär. Meselem, käbir Kriptowalýutalar bar, altkoinler bar. Meselem, Ethereum ýaly, meşhur Ethereum aslynda bu meselede ýörite smart kontraktlar, akylly kontraktlar döretmek arkaly siz öz kriptowalýutaňyzy çykaryp bilýäňiz. Ýöne siziň öz blokçeýniňiz bolanokdan siz oň blokçeýnini ulanýaňyz. Şoň üçin hem siziň döreden bu kriptowalýutaňyza koin ady berlenokdany token ady berilýär. Bitkoin we beýleki kriptolary, ýagny kriptowalýutalary nireden nädip almaly we nädip satmaly? Üç hili alyp bilersiňiz. Birinjisi elden almak. Nagt bararsyňyz, puluňyzy berersiňiz, maňa gaýrat et. Ýörite satýanlar bar, şoň ýaly elden satýanlar bar ýa-da alyş-çalyş nokatlary bar. Barýaňyz, maňa 100 dollarlyk bitkoin salyp ber ýa-da ethereum salyp ber diýýäňiz, ol siziň gapjygyňyzy 100 dollarlyk bitkoin salyp berýär. Ikinji alynmaly ýerler, ikinji ýoly Ýörite onlaýn alyş-çalyş nokatlary bar. Bu onlaýn alyş-çalyş nokatlarynda siz ýörite kredit ulanýan bank kartyňyzy ulanmak arkaly girýäňiz, meselem, Binance-nokot-com, meselem, dünýädäki iň meşhur alyş-çalyş nokady, bitkoin alyş-çalyş nokady ýa-da kriptowalýuta alyş-çalyş nokady. Türkiýede, meselem, BTC Türk bar, meselem, şolardan siz TL bilen ýa-da dollar bilen kartyňyzy ulanmak arkaly, bank kartyňyzy ulanmak arkaly şo ýerlerden alyp bilýäňiz. Üçünji ýol bolsa kriptomatlar. Ýagny kriptomatlara barýaňyz, puluňyzy salýaňyz, meselem diýeli, ýene-de ýüz dollar mysaly bilen düşündirin, ýüz dollary bankomada salýaňyz, siziň gapjyk adresiňizi soraýar, gapjyk adresiňizi berýäňiz, olam siziň gapjyk adresiňize pul ugradyp goýberýär. Bu-da üçünji ýoly. Satyňyzda-da edil şu ýollar ulanylýar. Ýene-de bize gelen soraglaryň biri, Bitkoinleri ýa-da altkoinleri nirede nädip saklamaly? Bitkoinleri ýa-da altkoinleri esasy üç hili saklap bolýar. Birinjisi şeýleräk bir gapjyk bar. Aslynda bu gapjyk Ledger Nano S, Ledger kompaniýasynyň döreden önümi. Bu önümde önüm bilen saklap bolýar bitkoini. Içini açyp görkezjek häzir, içinde näme bar. Şeýleräk açýas. Içinde flaşka meňzeýän, USB meňzeýän bir gural bar. Ne şu görşüňiz ýalak. Şeýleräk bir zat. Indi köpden şeýle bir sorag ýüze çykýar. Muň içinde näçe sanap bitcoin saklap bolýar soň? Hani flaşkada soralýar, içinde näçe film sygýar, içinde näçe kino sygýar ýa-da içinde näçe aýdym sygýar diýilişýär. Muňa näçe sanak? Sygýar diýip soralýar. We bu sorag aslynda iň esas soraglaryň biri. Sebäbi bitkoin diýilýän zat bu ýerde saklanan Bitkoin aslynda blokçeýnde saklanýar. Beýleki ýüz millionlarça kompýuterleriň içindäki bloklarda saklanýar. A meň bu elimdäki zat näme? Bu şol ýerdäki bloklardaky size degişli bolan maglumatyň açary şu ýerde saklanýar. Kriptowalýuta gapjyklarynda, onda diýmek, Biz bitkoinler ýa-da altkoinleriň özlerini däl-de, şol bloklara ýetmek üçin, şol bloklary açmak üçin ulanylýan açarlary şu ýerde saklaýarys. Ikinji saklanýan ýeri kagyz. Kagyzyň üstünde biz private key-leri, ýagny ýörite açarlary ýazyp goýýarys. Ýazyp goýanymyzda ýöne bu private key-leri ýitirmeli däl, eger bu kagyz bir surata alynsa ýa-da elektron görnüşe geçäýse howp Howply bolýar sebäbi biz öýümiziň açaryny başga birine beren ýalak bolýas. Ýagny biziň kagyzyň üstünde ýazyp goýan private key-miz aslynda biziň üçin şol blokçeýne girmek üçin bir açar. Indi private key diýilýän zat aslynda şu ýagdaýda ýene şu ýerde görýän koduňyz görnüşinde saklanýar aslynda. Ýöne bu ýerdäki ýekeje harpy üýtgedip ýalňyş ýazaýsak eger şu kagyza ýalňyş ýazaýan ýagdaýymyzda onda Biz hiç wagt özümize degişli blokçeýn ýa özümize degişli kriptowalýuta ýetip bilmeýäs. Ony näme etýär? Ýörite on iki söz ýa-da ýigrimi dört sany söz berilýär. Aslynda şu on iki söz ýa-da ýigrimi dört sözem private keyň bir görnüşi. Adamlar ýalňyşmasyn diýip ýörite on iki sözlük ýa-da ýigrimi dört sözlük private keyler bar. Aslynda şu kod şu ýigrimi dört söz ýa-da on iki söz. Muny beýlägursaň şu bolýar. Muny beýle öwürseňem bu bolýar. Üçünjisi, üçünji görnüşi bolsa elektron görnüşde. Bu siziň telefonyňyzda saklap bolar, belki elektron görnüşde, belki kompýuterlerde saklap bolar, belki hem onlaýn alyş çalyş nokatlarynda saklap bolar, ýöne bu ýerlerde saklamak howply. Köp mukdardaky bitkoinleri ýa-da altkoinleri bu ýerde saklamak howply. Belki az mukdarda on dollar, ýigrimi dollarlyk mukdarlarda saklap bolar, ýöne köp mukdarda bu ýerde saklamak maslahat berilmeýär. Sebäbi eger koduňyz biriň eline geçäýse, ony gönümel siziň şo taýdaky açaryňyzy alyp biler. Üns berýän bolsaňyz, gapjyklardaky açarlar diýýän, sebäbi o ýerde bitkoin ýa-da altkoin däl, şol blokçeýne giriş açarlary saklanýar. Hökümetler näme üçin kripto walýutalara garşy diýipdirler? Birinjisi kontrol edip bolanok. Ikinjisi salgyt salyp bolanok. Sebäbi kontrol edip bolanok, salgyt salyp tutup bolanok puly. Oň ýaly mehanizmasy ýok. Üçünjiden hem puluň kimden kime, haýsy maksat bilen geçirilendigini bilip bolanok. Aslynda kripto walýutalardaky ähli gapjyklar açyk. Ähli ýerde görüp bolýar adreslerde haýsy adresde näçe bitkoiniň ýa-da näçe altkoiniň bardygyny görüp bolýar. Ýöne muň kime degişlidigini, eger bir ýerden başga ýere geçirilen ýagdaýynda haýsy maksat bilen geçirilendigini ýa-da kimden kime geçirilendigini bilip bolanok we hökümet ýa-da döwlet muny kontrol edip bilenok. Şoň üçin hem döwletler Bu ýagdaýa garşy. Bitkoin we beýleki kriptowalýutalar döwletlere we hökümetlere garaşly däl bolsa, onda hümmetini kim kesgitleýär? Aslynda diňe kriptowalýutalar däl, ähli önümlerde öndürilen önümiň mukdary we bu öndürilen önümiň mukdaryna garşy talaba görä baha kesgitlenýär. Meselem, elimde iki kile alma bar. Bu iki kile almany bazara baryp satjak bolamda, men näme diýen? On manat diýen bahasyna. Hiç kim alanok. Dokuz manat alanok. Bäş manat adamlar bahany almany elimdäki almany on manat berip iki kilo almany alyp gitdiler. Diýmek almaň bahasy bäş manat. Elimde bolan önümiň mukdary az, ýöne talap kän bolsa baha artýar. Egerde elimde bolan önümiň mukdary kän ýöne talap az bolsa bu gezek baha peselýär aşak. Edil şoň galyp kriptowalýutalaryň ýagny bitkoinleriň ýa-da altkoinleriň bahasy şoňa görä kesgitlenýär. Kriptowalýutalar töleg guralymy ýa-da maýa goýum guralymy? Aslynda kriptowalýutalar ikisem. Töleg üçin ulanylýar ýöne töleg üçin edil şu wagt kynrak. Esasan hem gündelik zatlarymyzy almak üçin meselem alma almak üçin ýa-da galam almak üçin ýa-da bir ýerik baryp kartoşka alpmak üçin gönmeli tölän wagtyň geçenok. Birnäçe munt garaşmaly bolýar. Käwagt sagatlap garaşmaly bolýar. Şol sebäpli bitkoiniň we altkoinleriň töleg, transaction, tizligi haýal bolany sebäpli edil şu wagtky ýagdaýda kän töleg üçin ulanlanok. Ýörite Lightning Network diýip bir tehnologiýa şu wagt üstünde işleýärler birnäçe ýyldan bäri esasan Blockstream ýaly käbir kompaniýalar. Lightning Network-iň edýän zady meselem bitkoin sekuntda ýedi sany transaksiýa geçirýän bolsa bu haýal gaty haýal işleýär diýmek. Lightning Network şu ýedini sekuntda bir million tranzaksiýa çenli, ýagny pul geçirmekde bir million adamyň puluny bir sekuntda geçirer ýalak etjek bolýarlar. Lightning Network eger Bitcoin ýa-da beýleki kriptowalýutalar Lightning Network çykandan soň ony ulansalar, onda gündelik zatlarymyzy almak üçin hem kriptowalýutalar ulanylyp bilner. Bitcoin almalymy, almaly bolsa haçan almaly? Almagy maslahat berýäňizmi? diýipsiňiz. Men bitkoin ýa-da beýleki altkoinleri almagyňyzy maslahat beremok. Bu siziň öz biljek işiňiz. Isleseňiz alarsyňyz, isleseňiz almarsyňyz. Ýöne men bitkoin we beýleki altkoinleriň taryhy barada gysgaça size ýa-da käbir edilýän habarlar bilen baglanyşykly käbir maglumatlary bermekçi. Warren Baffetiň bir sözi bar, milliarder Warren Baffet. Bir zat galyp barýarka adamlaryň hemme kişi şony alýan wagty siz eliňizdäkileri satyň diýýär. Hemme kişi elindäkileri satýan wagty ýagny bahasy pese düşen wagtam siz alyň diýýär. Ana siz şonda girdeji gazanarsyňyz diýýär. Bu sektorda ýörite iňlis dilinde aýdamyzda whale ýagny kitler bar. Kitler diýmek elinde köp mukdarda pul saklaýan milliarderler bar. Milliarderler näme etýär? Bahany çişirýär. Meselem diýeli bitkoiniň bahasy üç müň dollarda dur. Milliarder bir milliard dollary berýär dälim bitkoin alýar. Birden bir sagadyň ýa-da ýigrimi minutyň dowamynda bitkoiniň bahasy bäş müň dollara çen galýar. Şeýle çalt galýar. Aýtdy-a, ekstrem volatil, aşa hereketli. Bäş müň dollara galýar. Adamlaram aýana bitkoin galýamyş diýýär däne, täze esasanam sektora täze girenler elindäki pullaryň ählisini goýup, Bitkoin alýarlar. We netijede bitkoiniň bahasy täzeden ýedi müň dollara çykýar. Indi ýaňky kit diýýänimiz, ýagny milliarderler alýadanym elindäki bitkoinleri satyp goýberýär. Bäşden ýa-da üçden, dörtden ka aldy, bäşe çenli çykardy, ýedidenem satýar. Bu ýerde milliarder gazanýar. Sektora täze girenler elindäki puly ýitirýär. Şoň üçin häzir boluň, bu ýagdaýa pump, dump diýilýär. Ýagny çişir, Ýar. Ikinji aýtjak terminim Bull we Bear Season, ýagny öküz we aý sezony ýa-da aý möwsümi. Bu näme diýmek? Öküz möwsüminde diýilýän möwsümde baha galýar, bitkoiniň galýan möwsümine, şu wagtky ýaly bitkoiniň galýan möwsümine öküz döwri diýilýär. Bitkoiniň pese gaçýan döwrüne-de aý döwri diýilýär. Terminlerden hem belli bolşy ýaly, diýmek, bitkoin mydama bir galýar, bir düşýär, bir galýar, bir düşýär, bir galýar, bir düşýär. Şonuň üçin häzir boluň. Üçünji termin FOMO. Ýagny Bitcoin galan wagtlary, esasan hem galyp barýan wagtlary internet habarlary, sosial medialar, hemmesi telewizor kanallary aýana Bitcoin plança bolanmyş diýip hasam çişirýärler we adamlaryň ünsüni çekýärler. Adamlaram galyp barýan ýaly, esasanam sektora täze gelenler. Puluny goýýar, pul goýýar, gymmat bahadan alýarlar. Ýaňky ýalak kitler bardy, weýllar. Bu weýllaram elindäkini satýar. Şunluk bilenem baha gaçýar aşak we netijede siziň pullaryňyz şolara gidýär. Şoň üçin FOMO-lardanam, ýagny çişirilen habarlardanam Häzir boluň. Sebäbi şu wagta çenli çykan ähli kripto walýutalaryň, bu token bolup biler, koin bolup biler, togsan, togsan bäş göterimi skämer bolup çykdy. Skämer näme diýmek? Ýalançy, kezzap diýmek. Men şuny etjek, ony etjek diýýär, size, size öz tokenyny berýär, pulunam alýar, dollar ýa-da bitkoinde ýa-da eferiumda alýardanam gaçyp gidýär. Eger biziň siz bilen paýlaşýan wideolarymyz siziň göwnüňizden turýan bolsa, Kanalymyza goşulmagy, esasanam kanalymyza goşulmagy, paýlaşylýan wideolara tomaşa etmegi, laýk goýmagy we teswir ýazmagy unutmaň. Sebäbi YouTube algoritmasy köp laýk goýulan, köp teswir ýazylan we köp agzaly bolan kanallary köp adama görkezýär. Köp adama ýetmegimiz üçin biz muňa mätäçlik duýýas. Eger biziň kanalymyza goldaw bermek isleýän bolsaňyz, description bölümine biz ýazdyk, şo ýerden bize goldaw hem berip bilersiňiz.